Yɛ tiefoɔ yɛ ma obi biara akɔ aba aha yɛ Dirty Trends ɛyɛ a na wode wo comment section ato ɛyɛ ɛhɔ ama yɛn na de wadwenkyerɛ ama yɛn saa berɛ yi yɛn nsɛm mɛ no yɛnkɔ nsɛm no mu. Coming in from the supreme court, apest court of the land and eh, Maame Gertrude Araba Esaba Saki Toko no, Ghana yɛ former chief justice. Ɔne ne lawyers akɔ akɔpie mu court no ɛna anɔpa yi de asɛm bi akɔ akɔto court no anim. Nti wohwɛ news item no a wɔse former chief justice Gertrude Toko no files Fresh motion asks Supreme Court to review May twenty eight ruling, cite denial of fair hearing in removal related case. Enti Maame Toko no akɔ akɔpiem wɔ Supreme Court ɛna anɔpa yi. Ɔkɔeɛ a n'asɛm yɛ simple sɛ twenty eight May Yɛbɛba so twenty eight May, ɛɛ Ghana Supreme Court ɛtenaa asɛm bi so a na ɛfa ne ho. Na asetena ɛkɔɔ so no, Ghana Supreme Court ɛbɔɔ ɔno maame no asɛm to gui. Na afei na watena ase ahu sɛ saa adeɛ no a Supreme Court ɛyɛɛyɛ twenty eight May no, sɛbi wɔfom wɔ mmara mu kakra. Sɛdeɛ mpaninfoɔ ka no sɛ bosom anim mpo yɛkɔ bosom anim mprɛnsa nti ne nyansa mu no ɔne ne lawyers aka abom ahu sɛ supreme court ɛyɛ mfomsoɔ nti no ɔmo sɛ ɛba supreme court no nan ase biom sɛ adeɛ no ɛsii twenty eight may no ɛbɛyɛ a ɔmo nsesa ɔmo adwen wɔ ho na deɛ ama ne gyina so paa ɔpɛ sɛ court no yɛ saa adeɛ no ma no sɛ yɛama no fair hearing ɔkyerɛ mu a. First case no a Supreme Court bɔto guiɛ no, na nneɛma nneɛma bi wɔ mu a na ɛwɔ sɛ nka yɛhwɛ, but Supreme Court no anhwɛ and after that no, eh, ɔkɔɔ, yɛ bi, I'll come to the background of the story sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛte asɛ, but I just want to stay on the surface, ɛhɛn, mepɛ me da ani no, nti ɔkyerɛ mu a wɔannya fair hearing in the case a ɛkɔɔ so wɔ kwan a yɛfaa so yii no. Deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, a ɛma no fae case yi no ne sɛ ne lawyer a yɛfrɛ no sɛ Godfred Yeboah Adame nso so yɛ ne saa sɛ watwe ne ho from the case nti it is a review application seeking to set aside the Supreme Court May 28 ruling that is one denial um, main ground on a denial of fair trial relating to the withdrawal of her lawyer Godfred Yeboah Adame and the court allegedly not cons sɛn considering certain issues raised nti maame no ayi pɔtee no nyina so pɔtee a ɔde afile review no na yɛnkɔ back to May 20 ɛdeɛ na ɛsi last year 2025 May 28 2025 anaa 28 May 2025 maame tɔkɔ no before May no koraa yɛnkɔ April Yes so April John Dramani Mahama releasee lɛtɛ ɛde lɛtɛ no bɛto abɔnten sɛ Maame Toko no w'asuspɛnde no deɛ nti a w'asuspɛnde no ne sɛ petition mmiɛnsa akɔ akɔduru ɔno John Mahama anim petition a wɔn a wɔde kɔɔ yi Daniel Ofori ɛkɔɔ bi ɛna one company bi a yɛfrɛ no Sky Bibibi ɔno ne Oliver Barker-Vormawor ɛna ɛkɔɔ yi Ana afei there is another person a ɔno nso kɔɔeɛ a Chatujji Kata ɛna dii n'anim. Nti petition mmiɛnsa no na baako lawyer yɛ Chatujji Kata, na baako lawyer yɛ Oliver Barker Vormawor, ɛna na baako lawyer ɛyɛ lawyer Taddy Osore. Saa petition mmiɛnsa yi ɛkɔ tɔɔ Mahama anim no, ɛna Mahama forward petition no kɔmaa Council of State Council of State wɔyɛ nnipa mmaako mmaako thirty one thirty one no nyinaa to aba abatoɔ no thirty ɛna ɛtoe one anto bi one yɛ Maame Sofia Akuffo anto bi ɛna ɛkɔ wie sɛ Council of State ɛskaa sɛ saa petition mmiɛnsa no abɛtɔ Mahama anim no nsuo gyina mu nti ɔnyina so na ɔnte committee na committee no nkɔhwehwɛ maame ne nsɛm mu na sɛ Kɔmitii no hu sɛ ɔdii fo a, yɛyi no adi. Enti yɛ suspendee Maame no. Kɔmiti, Council of State de saa asɛm no bɛtoo Mahama anim no, Council of State adwenkyerɛ ne wɔn afotuo a wɔde maa Mahama ne sɛ, saa petition mmiɛnsa no nso gyina mu. Enti Mahama nsuspende Maame no na ɔmfa so na ɔnte kɔmiti na kɔmitii no Maame no nko pii kɔ meeting na nim na deɛ ɛbɛsi no nsi nti yɛ suspendee maame no in April yɛ suspendee no ɛna yɛde Justice Paul Bafo Bɔne bɛyɛɛ acting chief justice na from that May no baa from that April no baa to May mfimfini hɔ baabi no ɛna yɛte committee yɛte committee na yɛhwɛ committee member anim a Justice Poaman ɛna ɛyɛ chair Justice Asiedu yɛ member, Domelovo yɛ member and then one medical doctor and then one sergeant of the Ghana Armed Forces. Maame no huu saa adeɛ no ɔse daabi. So ɔhwɛ committee no how a yɛsi ate committee no how a ɔmo ɔmo ɔmo wɔ committee na sɛ ɔmo yɛ NDC because Justice Poaman Was appointed by John Mahama John Mahama na de Poaman kɔɔ Supreme Court. Justice Asiedu nso so no, yɛadi kan kɔtena case bi a na ɛfa ɔno Tokonu yi ho a asɛ Tokonu judge no di tia no nti na maame no kyerɛ mu a ne tirim ntere no wɔ saa committee no a Mahama ate no nti bɛyɛ a eh, Supreme Court mfa injunction nto committee no nti ɔkɔɔ Supreme Court ɔne Godfred yɛbɔɔ adano kɔɔ Supreme Court sɛ ɔmo kɔgye injunction de abɛto kɔmitii no so sɛnea ɛbɛyɛ a kɔmitii no begyae n'adwumayɛ na Supreme Court de pɛpɛɛyɛ bɛto pɛ. Nti 28 May 2025 ɛna Supreme Court ɛtena ase. I think sɛ judges mmaako mmaako five yes ɛna ɛtena ase. I will get the name of the judges later. Judges mmaako mmaako five ɛna ɛtena asɛm no so including the current Chief Justice, Justice Paul Bafo Bɔne. Wɔn tena asɛm no so no, Ɛnna wɔn nyinaa bɔ to gui. Maame no injunction no a ɔde kɔtoo Supreme Court no ne sɛ Supreme Court mfa mma no na ɔmfa nkɔto committee no a ɛhwehwɛ ne nsɛm no. Ɔkɔe, Supreme Court no dismissee no. Supreme Court no ruling a wɔde bae, in fact it was about thirty page ruling a megye bere kan kakra. Wokɔ the summary and the entirety of the judgement a, Supreme Court se, Committee no yɛ nineteen ninety two constitution na a create committee kɔ article one four six sɛ president wɔ ho kwan sɛ ɔte committee nti yɛate committee no na John Mahama so na yɛ Ghana mampanyin na mmara ma no kwan sɛ ɔyɛ ne mampanyin nsɛm no ɔbɛtumi de ate committee no sɛ tokɔ no bɔ ɔmo supreme court anim sɛ ɔbɛgye injunction de akɔto Committee a constitution ate a sɛb sɛ deɛ ɔmo tumi yɛ ɔmo yɛ saa ma no a enye yi nti ɛno ara no na supreme court de n'adwenkyerɛ baeɛ sɛ sɛ ɔmo gye maame no asɛm tom a enye yi ɛna ɔmo dismissee no atiefoɔ nti twenty eight may twenty twenty five deɛ esii wɔ Ghana ne sɛ supreme court se ɛkaa sɛ tabena a maame Toko no hwehwɛ de akɔto committee no a ɛhwehwɛ ne nsɛm mu no sɛ ɔno supreme court no gye tom a enye yi ɛna ɔbɔto gui nti may June, July, August, September first ana committee no a Mahama tee ne bail no de wɔn report kɔmaa John Mahama. In fact, on record, committee no de report kɔmaa Mahama wɔ Jubilee House around 10 a.m. Within a space of one hour getting to 12 p.m. na John Mahama kan report no nyinaa wie. de green letter abɛto dwa sɛ wayi maame no adi nti always biara na anytime biara na yɛbɛka maame asɛm yɛn ana mekɔ to the very word a John Mahama use yi so on the first of September ana John Mahama de writ wi bɛto dwa ɔsɛ now therefore know ye all men that I John Dramani Mahama president of the republic in pursuance of the said article 1469

Wei ne writ ne declaration a firi John Mahama office, President of the Republic sɛ wayi maame no to akonwa as Chief Justice, wasake no, wapamo no sɛ ɔnyɛ Ghana Chief Justice biom, deɛ ɛtɔ so mmienu, ɔnsan nyɛ Ghana Judge biom, nti nyɛ sɛ oh ɛneɛ na ɔyɛ na ɔyɛ Judge na ɔkɔyɛɛ Chief Justice, no no no no no, wasake no, maame no nkɔtena fie ɛna yɛse oo, nti maame no kɔpie mu wɔ. Ecowas. Dɛm a, I think sɛ ndra ne na ɛyɛ so yɛ ma mo hu Ecowas ruling na ɛbaeɛ no, Ecowas the 15 point ruling na ɛbaeɛ. Ne tenten ne tiatia nyinaa ne sɛ na maame ne sɛ yɛnka sɛ Ghana atiatia no fa ahodie so. Na adeɛ baako a na ɔpɛ wɔ Ecowas court hɔ no sɛ nka Ecowas court no nso nhyɛ John Mahama. na John Mahama mfa no nsi akonnwa so biom as Ghana Chief Justice. Deɛ ɛtɔ so mmienu no sɛ Ghana Ecowas Court no nhyɛ John Mahama na John Mahama nsan mfa no nsi akonnwa so biom as Supreme Court Judge. So yɛmfa no mmɛtena so as a Chief Justice na yɛnsan mfa no mmɛtena so as Supreme Court Judge. Deɛ na ɛtwa toɔ a na ɛmu ɔdu ne sɛ na ɔse Ecowas Court no nhyɛ John Mahama ma John Mahama mma no ten million dollars. as mpata sika. Ɛɛm supreme court ɛɛ ECOWAS court no tenaa ase last year ɛnra ɛna ɔmo de ɔmo atemmuo baa sɛ ɔmo ne maame no nnya adwene nti ɔmo atwam na yɛ sɛ maame no asɛm a ɔde kɔto ECOWAS court sɛ nka ECOWAS court nka me ma no ɛno so nnra ɛbɛtoo dwa sɛ ECOWAS court no abɔ nsam no ato agu. Ɛna anɔpɛ yɛda sɔree na Yɛn nuanom TV trefo rema yɛn hint sɛ maame no san ne ne lawyers akɔpue mu wɔ Supreme Court ɛnnɛ sɛ saa injunction no a wɔbɔto guu last year twenty eight May twenty twenty five no Supreme Court no nreview no. Supreme Court no ɛkwan bi asɛ wɔayɛ appeal. Na Ghana yɛwɔ mmara kakra. Yɛwɔ mmara bi a yɛfrɛ no CI 1996 CI 16 yes ɛyɛ eh, C yɛfrɛ no the Supreme Court Act Supreme Court Act 1996 ɛna ɛyɛ saa mmara no wode ba into the law terms ɛyɛfrɛ no CI 16 na ɛyɛ constitutional instrument. CI sixteen. Na constitutional instrument CI sixteen no kyerɛ mu sɛ, sɛ wode w'asɛm kɔ kɔɔto a, especially sɛ wode asɛm kɔ Supreme Court a, na sɛ Supreme Court di asɛm no wie a, wowɔ up to thirty days sɛ. Sɛ wo ne wɔn nnya adwene a, wɔbɛba abɛ file for review. Nti asɛm kɔ Supreme Court na yɛdi na sɛ wohwɛ na sɛ ɔnyɛ okay a, wowɔ up to thirty days na yɛ sɛ one month sɛ wobɛ file for appeal. Deɛ nti a makɔ akɔfa saa mmara wei ama no ne sɛ, sɛ wote sɛ maame no asɛm wei a ɔde akɔto court nnɛ anim yi ara yi, Sɛ yɛabɔ ato agu a, ɛmma no nyɛ wo nwa saa because asɛm no kɔ Supreme Court twenty eight May last year. Court no ɛkɔɔ April, May ɛna court no di wieɛ twenty eight May. Deɛ ɛdi wieɛ no sɛ na nka maame no wɔ problem wɔ ho a, CI sixteen no kyerɛ mu a,

Ɛno ne the very very portions a mepɛ sɛ yɛhwɛ sɛ per Ghana yɛ Supreme Court Act anaasɛ Supreme Court Rules 1990 sɛ CI 16 Constitutional Instrument CI 16 kyerɛ sɛ sɛ Supreme Court ka wɔn asɛm na sɛ wɔn ne court no nya adwene a wowɔ bosome baako sɛ wosan aba court no anim bio. Bɛ maame no tena hɔ saa ara one year, one month, afei na ɔkɔ Supreme Court sɛ adeɛ no a wɔyɛɛ ho adwuma no, yɛnyɛ, yɛnsan nhwɛ mu mma no. Mmara mu no, sei na mmara no teɛ. But, ɛkwan da ho kakra. Ɛkwan kakra a ɛda ho ne sɛ. They say in every wuwu there's there's an exception. Sɛ maame no kɔ gyina supreme court anim nyame adom a ɛnɛ a ɛdi anim about ne new case a ɔkɔ file ne nnɛ no a supreme court bɛ release this law akyerɛ no sɛ CI sixteen no wabu so. Enti wɔbɛto no akone. Ɛbɛto agye maame no ne ne lawyers sɛ wɔbɛ justify, a convince Supreme Court judges no sɛ deɛ nti a wɔtenaa fie one year, one month no a wɔammɛ file review, afei na wɔreba no, ɛyɛ sei ne sei ne sei. Ɛwɔ sɛ wɔn convince court no. Meyɛ sure pa ara sɛ Supreme Court bɛ raise this issue sɛ yɛdii asɛm no twenty eight May twenty twenty five. Enti na wɔ bosome baako sɛ woba yɛn anim for review. Bɛɛ woatena hɔ saa one year afei na woba. Deɛ nti na woatena hɔ one year? Ɛwɔ sɛ maame no ne lawyers no de nkyerɛmu ma Supreme Court no. Sɛ Supreme Court no hwɛ na ɛtɔ asom a, wɔbɛgye case no na wɔadi. Sɛ wɔhwɛ na ɛntɔ asom a, wɔbɛ dismiss no. Thirty four, um. Of course nsɛm pii TV deɛ da biaa yɛsua adeɛ nti ɛnɛ wo nte hwee no wate CI sixteen, Constitutional Instrument one six, Supreme Court Rules nineteen ninety six ɛna yɛde ama wo no nti maame no yɛhwɛ animu sɛ Nyame anom a court no bɛtena ase ɔse ɛɛ committee no adwuma a ɔmo yɛɛ no ɛkɔ wiem kɔmaa John Mahama no Committee no antreat no yie. Ne lawyer koraa no, ɛfa bi, ne lawyer, nsɛnsɛm bebree na maame no aka. Yɛntie deɛ court no de bɛba abɛto dwa. Ɛwɔ sɛ yɛtie A na yɛtie B. Maame no kyerɛ mu a, ɛkwan a John Mahama faa so tee Council of State Committee ma Council of State kɔkaa sɛ ɔno maame no wadi fo nti ɛnkɔte committee no. Saa Council of State meeting no a ɛkɔɔ so maa Council of State gyinaa so tuu Mahama fo ma yɛtee ne ho kɔmitii. Maame no kyerɛ mu a, yɛamma no amma kɔmitii no anim ammɛkasa. Hɛ, ɛnyɛ Council of, ɛnyɛ kɔmitii, Poaman Kɔmitii no, Council of State abatoɔ no a wɔkɔtoeɛ a wɔkaa sɛ prima facie atia no nti yɛnnyina so nte kɔmitii no. Maame no kyerɛ mu a, yɛamma no chance. Ɛno na maame no kɔɔ kɔɔ sɛ yɛtiatia no fam. Ecowas Court no se. Fair hearing start when the five member committee was constituted and not the prima facie determination by the President and Council of State. The court hey, therefore doesn't damn that way and this no. Echoes but no money man it up on you nyanya. So we teach you the family. Name Tama yɛte committee no yɛma no kwan ma no kɔpie committee no anim ma ɔde n'ano di sɛm kɔtoo committee no anim ɛne sɛ yɛte committee no Onyaa kwan kɔɔ kɔmitii no anim de n'ano adisɛm kɔtoo kɔmitii no anim a ontumi nka sɛ yɛamma no fair hearing no, kɔmi ECOWAS court se ɔkɔɔ kɔmitii no anim kɔkasaa nko ara deɛ yɛmaa no fair hearing nti saa side no a ɔde baa se yɛtiatia no faa ho deɛ no wɔatwam. Deɛ ɛtɔ so tu, the prima facie is a filtering mechanism so the applicant's assertion that she was not given the reasoning is dismissed. Ecowas court no sɛ kwan a Maame Toko no baa sɛ yɛyɛ prima facie no ɛɛ kwan a deɛ nti a committee no gyina so ɛko ɛɛ council of state gyina so council of state na etu Mahama fo si yɛnyi ne to akonnwa Bɛn ansa na Council of State gyinaa so sɛ yenyi no to akonnwa? Council of State wɔ estate yi reasons why a wɔpɛ sɛ yɛte committee na committee nkɔhwɛ. Saa reason no maame no se yɛamfa amma no. Ɛna Ecowas Court se Ghana mmara biara nni hɔ a ɛhyɛ sɛ Council of State decision no na ɛwɔ sɛ yɛma no copy, nti ɛno nso wɔabɔ ato agu. Nti ɛsɛ nneɛma mmienu, yɛabɔ ato agu. Deɛ ɛtɔ so three, the assertion that the